Ɛnnɛ, ɛyɛ me anigye, ɛyɛ me ahohoahoa sɛ yɛyɛɛ sɛ yeyii me sɛ menyɛ sitrani ma afahyɛ ne Kurowura mfe aduonan a wanya wɔ akonya so. Ɛnyɛ nnipa nyinaa na yenyaa no saa. Obi wɔ hɔ a, yɛde no si akonya so a, afe mpo antu no, nanso otwa dwa bɔ Onyankopɔn a ɔsi hene tu hene, ɔbaataampa Nyame a deɛ ɔka na ɛba mu, deɛ ɔka na ɛyɛ nokorɛ. Ɔde no sii akonnwa so no, mfeɛ aduɔnan nyɛ ade ketewa. na yɛhwɛ yɛn afahyɛ a afe biara yɛdi ma ɔkyemaa mu nyinaa a yɛtumi de bayerɛ nso afe no nso rebobɔ ba na yɛde ne nyinaa ahyɛ mu sɛdeɛ yɛbɛdi afahyɛ no na yɛada Nyame ase nso ama Kurowura sɛ Nyame ahwɛ ne so ama afe firi afe mpɔlempɔle bebree aba abɛto no wɔ akonnwa so. Adwumadie no ɛyɛ ɛpoɔ no ara hene ɛbɛdaa no adi ɛde yɛn wura asɛm ɛbɛto dwa. Na mmamunu no na wɔn deɛ a ɛyɛ wɔn dɛ wɔn body so. Me nso me deɛ a ɛyɛ me dɛ sɛ ɛyɛ Adɔnten ahemaafoɔ ɛne ɛmaa ahemfo yɛreba abɛnoa aduane. At ɛyɛ aha yi ara na yɛba abɛnoa aduane no, ɛyɛ food compsition, yɛbɛhwɛ deɛ ne deɛ ɛdɛ ɛne deɛ ne deɛ nkyeɛ twaa mu o, aah na deɛ ɔbɛdi first nso yɛabɔ n'aba so, ɛhɔ na me deɛ ɛyɛ me dɛ paa, ɛsiane sɛ yɛbɛ noa yɛ tete nnuane a ɛnnɛ yɛgyae noa a ɛmo ne anwa no ne ano ara no, yɛba aba abɛkyerɛ yɛn mma no yɛ tete nnuane a na yɛnoa. Enti Ahemanfoɔ no ne Aman Ahefofoɔ a ɛwɔ adɔnten nyinaa yɛbɛka yɛn ti abom na yɛahwɛ sponsors na wɔatumi asponsor yɛn na dame aduane no yɛbɛnoa no bebree na obiara a ɔbɛba no wanya bi adi. Ɛhɔ yɛ me dɛ paa. Megyina ha na aseda kɛseɛ. Ɛkɔm ayɛ papa nom asɔfoɔ foɔ ɛyɛ yɛ papa nom chief nyumaa deɛ wɔn asrɛ kwan na yɛ wɔn nso yɛ de nkra no bi to ma wɔn aseda a ɛwɔ hɔ biam ɛkɔm a ɛyɛ yɛ nana nom barima foɔ. Yɛn nananom ahemmafoɔ, yɛn nananom anikurofoɔ ne wɔn asomfo, sɛ Daasebrɛ du saa aduasa a ɔtɔ so nnan, ɔtoo nsa frɛɛ wɔn sɛ, Ɛnnɛ yɛreda dwumadie no ho adi no, wɔampopo wɔn ti, na wɔdi ɔseɛ yi a wɔyɔ na wɔaba abɛtena ha ama dwumadie yi ayɛ fɛfɛɛfɛ. Yɛsrɛ Ɔbɔadeɛ Nyankopɔn sɛ ɔnkɔ so ara nhyira wɔn. Na wɔnom wɔn, na deɛ ɛda wɔn akoma so biara no, Nyame nyɛ mma wɔn. Na aseda hɔ rekɔ ma ɛyɛ yɛn ara yɛ papa a wɔsrɛ kwan, New Leaders, ɔne ne yere. Yɛda wɔn ase. Wɔ abere ne abere nyinaa yɛyɛ biribi ne yɛto nsa frɛ wɔn a wɔba, yɛkɔ wɔn hɔ mmoa a, wɔboa yɛn. Saa na mo a mowɔ ha nso no, Wobɛtumi aboa na dwumadie no akɔ n'anim. Ɛnyɛ ne nyinaa na ebia ɛyɛ sika fam na wode w'ahoɔden nso bɛboa. Kɔmtii no abue ɛkwan ato hɔ ama obiara. Saa ara na yɛda kɔmitii no nso ase wɔ dwumadie soronko a yɛde ato akwan mu na ɛbi wɔ hɔ a yɛde reba. Meda wɔn ase sɛ obiara a mefrɛɛ no sɛ ɔmmɛboa me no, wabubu ne ti. Ɛyɛ yɛn ara yɛn papa Police Commander, Paapa, yɛda wo ase. Yɛnim sɛ wo nnwuma dɔɔso, nanso w'afuo dɔɔso a, woyɛ ne nyinaa. Woatutu wo kyawkyaw mu de abɛtae ɛyɛ yɛn ara yɛn wura, Kowura akyi no. Yɛka sɛ, Ɔsomfo Nyankopɔn ɔnkɔ so ara na ɔnhyira wo. Adɔfoɔnom a moatwa yɛn nyinaa ho ahyia, Yɛ maamenom, yɛ nuamɛɛmanom, yɛ sistɛsnom, yɛ mma, ade kye na sɛ kokroko rebɔn a, na daasebrɛ adusua aduasa, aduana kaakyire, aduana ba, agyakɔkɔɔ a akraman a agyakɔkɔɔ hyɛ n'ano, yee, ɔhen Saadi, na ɔno na ɔka sɛ, ɔda mo ase, ne mo ahofamma, mo mmoa, mo ahokeka a mode taa adwumadeɛ yi akyi ama biribiara awie pɛyɛ. Ɔda mo ase da mo ase. Mote sɛ Susubibi FM, Peace FM, Neet FM, UTV, TV3, ɛyɛ Adom TV, Adom FM. ne radio station, TV station a ɛtwa yɛn ho nyinaa no anɔpa, wɔkuta wɔn kasabɔ no a, na ɛnyɛ baabiara sɛ Akyem-Tafo Kowura, ɔhene a ɔnsi nsuo mu ansa na waham, ɔbarima a yɛde no kɔ aboseabɔ, ɔbarima a wɔsi ne bo na wakasa, ɔno ne Nana Adusai, Ntaaseberɛ Adusai Aduasa a ɔtɔ so nan. Ɔso ɔdɔ obi biara se. Onyame nka mo ho. Ɔmma broni biara akoma so adeɛ mmra mu. Onyame ntutu yɛn anamɔn nsi yie na ɔmma yɛn nni yie na nhyira ne yiedie nyina mmra yɛn so kɔpem da a Yesu Kristo bɛba. Meda mo ase.